Salam dostlar ak ýenede siz bilen bombiçski at duşi wideolar bilen siziň garşyňyzda diýip başlamak isledim ýöne ýenede öňküje başlaýşymyz ýaly Salam dostlar sagmy oturanmysyňyz günüziňiz haýyrly bolsun Dostlar bu wideo meniň gürjistana nädip gelişim barada we käbir adamlaryň gürjistana nädip gelişi barada bolar ýagny gürjistana gelmek üçin käbir adamlar tanyş tapyp ýa bolmasa başga bir kompaniýalardan zat bäri getirýän ýaly kompaniýalary tapyp aýdyp gelýänler bar eken episi puluny gidirýänler bar ekeni bular barada boljak ýani meň öz tanyşlarymdan hem öz ýakyn tanyşlarymdan hem ýa bärik gelip tanyşamdan soň eşden gürrüňlerime görä Ýani Gürjüstana getirýäs, Gürjüstana gelmek üçin şunça pul berýän getirýäs ýa bolmasa adamlaryň özem ýani biri öňüne çykyp däl adamlaryň özem meni Gürjüstana äkit men saňa pylança berjek men saňa näme etjek diýen ýalak kän ýani şeýle beýle işler bolýar ekeni munam ýani bu zatlaram şeýle gürüň bermek isledim özümiz nädip geldik bu Gürjüstana gelemizde we beýleki Bärik gelenler nädip geldi Gürjüstana? Nähili girdiler, nädip bu ýerde boldular? Ýagny o barada size gürrüň bermäge çalşaryn. Ananda başlasyn bu wideomyz.

Dostlar Gürjüstan barada iň esasy bilmegimiz gerekli we aklymyzda saklamagymyz gerekli iň esasy zat Gürjüstana gelmek üçin bir ýyllyk wiza mut dostlar ýagny syýahat üçin gel ýa bolmasa başga bir biznes sebäpler bilen gel ýa-da saglygyňa seretdirmek üçin gel islendik sebäp bilen gelmek üçin türkmenlere bir ýyllyk mut wiza bar indi ýene-de google dan görüp öwrenen zatlarymyň içinde täze bir informasiýa Haýsy ýurduň watandaşy şu Gürjüstana gelmek üçin, ýagny syýahat etmäge gelmek üçin wiza talaby ýok bolsa, onda diýmek, şol wiza talapsyz gelýän ýurtlaryň watandaşlarynyň şu ýerde işlemäge-de haky bar. Ýagny meselem, bu kategoriýa türkmenlere degişli bolýar, ýagny bir ýyllyk aýlanmana gel ýa başga bir iş sebäpli gel, bir ýyllyk mugt wizasy bar, bir ýyllyk ýaşap bilýäň. Şoň bilen birlikde-de şol ýurtda ýene bir ýyllap işläp bilýäň. Bu-da. Meň Google-dan alyp öwrenen informasiýalarymyň içinde bar. Belki dogry, belki ýalňyş, belki bilýänler bar bolsa kommentariýada ýazar, ýöne meň bilşimçe şolar ýaly. We özüm häzire çenli bir aýdan gowrak wagtdan bäri şu ýerde. Hiç hili işlemekde ýa beýleki zatda hiç hili problema çykanok, hatda Beýleki hökümet nemeler ýa polisiýa zat görýäremde problema döredenok şoň üçin meň pikirimçe ol informasiýa dogrymyka diýip pikir etýän eger dogry däl diýip güman etýänler bar bolsada kommentariýada paýlaşyp bilerler. Gürjüstana gelmek üçinem ýagny käbir soraglar bar Gürjüstana men nädip gelip bilerin nämeler ederin kimi görüp gelmeli ýa seň özüň getirip bilýäňmi diýýänler bar muň üçinem Gürjüstana gelmegiň üçin gerekli bolan käbir zatlar bar Birinjisi, bile dalman gerekli. Ýagny nirede ýaşaýan bolsaň, häzirki ýaşaýan ýeriň niresi bolsa, şol ýerden Gürjüstana gaýtmak üçin bile dalman gerekli. Ýagny wiza gereksiz diýdik. Birinji zat wiza, ýöne indi wiza gereksizligi üçin birinji zat bilet. Iste samolýot üçin bolsun, iste ýakyn ýurtlardan geljek bolsaň, gämi bolsun ýa bolmasa-da Poýuzly gel, otluly gel, tapawudy ýok, sen haýsysyna gelseňem, bir ýoluny tapyp şu ýerik gelmegiň gerekli. Ana, birinji etmeli zadyňyz şol. Ikinjisi bolsa, gaýdyş biletiň alnygy bolmaly. Meselem, men Türkiýeden gelen bolsam şu ýere, yzyma ýene Türkiýä gitjekdigim barada, ýa bolmasa-da, Azerbaýjana gitjekdigim barada, ýagny, Islendik bir ýere, indiki barjak nokadyňa gidýän bir bilet alnygy bolmaly. Isse samolýot bolsun, isse poýez bolsun edil ýaňky gün gaýdyşym ýaly, alanygy bolmaly. Üçünjisi, ýagny ýaňky gitjek ýurduňa, ýaňky yzyňa gitjek ýurduňa, bilet alan ýurduňa, eger-de Türkmenistan watandaşlary üçin wiza talaby bar bolsa, onda şol ýurda wiza alman gerekli. Meselem, ýaňky aýdyşym ýaly, men Azerbaýjana gidip barýan ýaly, Azerbaýjan üçin bize wiza talaby bar, şonuň üçinem men Azerbaýjanyňam wizasyny Elime alyp gelsem has gowy. Indi dördünji gerek zatlardan biri, dördünji iň esasy soralýan zatlardan biri, Gürjüstana gelip, iste Batuma gel, iste Tbilisa gel, şol ýerde ýaşajak oteliň, ýaşajak hosteliň islendik ýeriň rezerwationy alnan bolmaly, ýagny öňünden booking edip goýmaly. Budam iň esasy talaplardan biri. Meň eşdişime görä, käbirleriniň aýdyşlaryna görä, migrasiýada seni interwýu, senden interwýu alyp durkalar. Jaň edip zat edip şo hostela otela zada jaň edip hem sorap bilýämişler size şul adam barmalymy rezerweşin hakykatdan hem edilenmi diýip sorap bilýärler şoň üçin hem dogry bir rezerweşin edilen bolsa has gowy bolar. Gürjüstana gelmek üçin ýene-de iň esasy zatlardan biri bäşinji ýagny ýanyňda puluň bolmagy. Puluň näçe köp boldugyça şonça gowy. Meselem bir hepdelik on günlük Geljek diýip ýaňky ýaly yzyňa gidiş biletiňi bir hepde on günlük alan bolsaň, onda şol bir hepde on güne ýeterlik möçberdäki puluň eliňde bolmaly. Bulam bizden görkeziň puluňyzy diýibä sorap durmadylar dogrym aýtsam, ýöne köp adamlardan hany näçe puluň bar çykaryp görkez diýibem soraýamyşlar. Ýani Müň dollar, müň ýarym dollar bolsa, ýanyňda iň azyndan iň gowusy. Eger-de ýanyňda az bolan ýagdaýynda, bul hem başyndan geçirenler bar, gürrüň berenler bar. Iki ýüz, üç ýüz dollar bilen ýany bilen gelenler bar. Olar hem yzyna-da goýberipdirler, sen bu pul bilen nädip ýaşajak, sen nädip gezjek, sen munça wagtlap diýip şeýdip kynçylyk döredip bilýärmişler. Indi. Biziň özümiziň nähili bu ýere gelşimiz barada aýdyp bereýin. Gürjüstana gelmek dostlar, Gürjüstana ýaşamak dostlar, pikir edilişi ýaly gaty bir kyn däl dostlar. Ýöne elbetde Gürjüstana geldiň, aeroportda uçardan düşdüň, soňra migrasiýadan geçmek bolýn, pikir edilişinden has kyn dostlar. Indi buny nähili aýdaýyn, men gelmäkäm öňünden maňa hem aýdypdylar şu wagt girmek biraz problemaly, Hemme zadyň düzüw bolsun, hemme zadyň ýerbe-ýer bolsun diýip. Indi Gürjüstana gelmek üçin näçe raçk düz bolýar, näçeräk pul gerekli bolýar. Indi men muny özümiňkini gürrüň bereýin. Sebäbi her kimiň gaýtjak ýeri her ýerden bolany üçin, ýani özümiňkini gürrüň bereýin. Şoňa görä-de hasaplama ediň. Indi meň özüm Koreýadan gaýdanym üçin, Koreýadan Malaýziýa bardym. Sebäbi Malaýziýa wizasyz bolany üçin Malaýziýadan agtarmaly edip gaýdyp bilerdim. Malaýziýa barmak üçin ýüz dollara ýetmeýän bir bilet bahasy bardy. Belki segsen dollar, ýetmiş bäş dollar töweregidir Malaýziýa çenli. Malaýziýa hem wizasyz ýurt, eger-de gönümel gaýdyn diýseň aeroportda şol şol durkuňa agtarmaly hem edip bolýar, ýöne biz-ä gidip aýlanmagy maksat edip aýlandyk. Soň. Indi Malaýziýadan bärik Gürjüstana çenli bolsa bäş ýüz dollarlyk bilet aldyk. Bäş ýüz dollar, ýagny ortaça bäş ýüz dollar. Ne eýläk, ne beýläk, belki plýus on dollar, minus on dollar eýläbeýlä bolup biler, ýöne bäş ýüz dollar ortaça. Olam Istanbula barýar, Istanbuldan soňam Gürjüstana gelýär. Indi geldik. Gelemizde ki birinji eden zadymyz migrasiýa Nemeden geçmek üçin, bilýänsiňiz, oçura durdyk. Öz oçurymyz ýetende welin, şeýdip eline pasportymyzy aldy. Pasporda seretdi, gördi. Bilemok, näme gördi. Ugradyp goýberdi. Başgalaň hemmesi geçip dur. Şol wagtda-da diňe äm ikimizdik. Äm ikimizi diňe beýle ugratdy. Galanlaň hemmesi geçip dur. Bilemok häzirki ýagdaýda türkmenleriň köp ýurtlarda gaçak galýanlygy üçin ýa hatda häzir şu taýda-da Gürjüstanada gaty köp türkmeniň dokument düzetmän ýa bolmasa wizasy geçenden soňam çykman zat etmän ýaşap ýörenler bar şolar sebäplem bolup biler bilemok ýöne diňe bizi biziň gelen uçarymyzda meň bilişime görä özbegem bardy Ýene türkiýalam bardy. Sebäbi özümiz Stambuldan gaýdanymyz üçin, agtarmaly neme edenimiz üçin Stambuldan ýene münenler bardy. Ýene beýleki käbir milletlerem bardy. Olar gönümel geçip dur, bizi welin aýratyn interwýu edilýän o gapa bar diýip ugradyp goýberdiler. Soň o gapa bardyk. Yzyndan öňümizden biri çykdy. Salamlaşdyk, gürleşdik. Bu ýerde-de bize berlen soraglar, näme üçin geldiňiz diýip soradylar birinjilik bilen. Bizem aýlanmaga geldik. Men aýtdym, okuwymy gutardym. aýlanyp ýörün. Öýüme öýümize barmakam entek aýlanjak. Şoň üçinem esasy wizasyz ýurtlara barýan. Sebäbi Malaýziýa bardym, indem bärik gelýän. Mundan soňam ýene-de aýlanaryn ýa-da Türkmenistana giderin. Şolar ýalyrak jogap berdim. Indi ýaňkysy aýdan zatlamma, yzyňa gidiş bilet almaly, ýene-de yzyňa gitjek ýurduňa wiza almaly. Bizde ol heniz alynmadykdy. Bärik gelemsoň tanyşanlamam ýene şony soraýar, Seň yzyňa gaýdyş biletiň alynmadyk, yzyňa gaýdyşjak ýurduň wizasy alynmadyk, ýene-de medisinskiý inşurans, medical insurance bolýar, medisina ätiýaçlandyryşmy diýilýär. Şol alynmaly diýýä. Şony alman nädip geçip bildiňiz? Medical insurance-a hiç ýyl soramadylar. Belki peýdasy bar bolup biler ýöne hiç ýyl soramadylar. Ýaňky yzyna gaýdyş bileti sorady. Bizem yzyna gaýdyş bileti intek almadyk. Sebäbi bärde biz Gürjüstanda bir hepde boljakmy ýa on gün boljakmy ýa iki hepde boljakmy intek belli däl şoň üçinem almadyk diýdik. Soňra. Yza gaýdyşyp yzamyzam özi soramaka men özüm aýtdym, Ine diýdim, bu gün diýdim girsek, gijräk boldy, agşam geldik, gijräk boldy, bu gün aý ýetişemiz, ertir ir bilen gönümel Azerbaýjanyň konsulstwyna gitjek diýdim. Şular-ä Azerbaýjanyň konsulstwyna barýas, Azerbaýjanyň wizasyny alýas. Ondan soňam Bilýänsiňiz Bakudan Türkmenistana gidýän gämi bar diýdim. Şo gämi bilenem Türkmenistana gitmek isleýän. Ömrümde ilkinji gezek gämä oturmak isleýän. Ýaly öň hiç ýyl gämide oturyp görmedim. Hakyky ýany hiç ýyl gämide oturyp görmänim beýle uzak ýolda. Şol gämide Türkmenistana gitmek isleýän diýdim. Bu Gürjüstandan Azerbaýjana geçmek üçinem ýa samolýot biletini alaryn ýa-da bärde nemäň station menzil bar otly menziliniň. Adyny öwrenipdim, Square Station. Şo Square Station-dan Azerbaýjan Bakuwa çenli iň gymmaty ýigrimi iki dollardan iki adamlyk kip alyp bolýar. Şoň bilen Bakuwa giderin, ondan soň Türkmenistan. Garaz şeýdip gürledim. Indi bu ýerde bize iň esasy kömek eden zatlar iňlis dilde gürlemegimiz mükâ diýýän, biram bir sorag berende çekinmän jogap bermegimiz mükâ diýýän. Sebäbi Dil bilmek bu ýerde has peýdaly. Eger-de iňlis dili bilmeýän bolan ýagdaýyňda-da rus dili ýa-da türk dili, islendik bir dili, sakynman gürläp, şu taýda geçerli ýagny islendik bir dili, türk dili-ä esasy türkiýelilerin bu ýerik gelip turist bolup gelip ýa işlemane gelýänligi üçin türkçe hasam neme, rus dilem öňdenem sowet ýurdy bolany üçin bärde rus dilem geçerli şoň üçin Iň esasy zat ýagny öz ýagdaýyňy öz derdiňi düşündirip bilmek. Ýagny şu berilýän soraglardan gaçman dogry jogap bermek we ynamly ýagdaýda jogap berip ynandyryjy şekilde jogap bermek ýagny iň esasy zatlardan biri bu-da. Indi ondan soň iň soňky soran zatlaryndan biri ýanyňyzda näçe pul bar diýdi. Dogrymy aýtsak ýanymyzda Bäş ýüz dollar bar diýsem ýalançy borun. Bäş ýüz dollardanam az bir pulumyz bardy. Soň men aýtdym, nagyt pulumyz belki diýdim kän däl, üç ýüz dollara ýetýän däldir diýdim. Ýöne öz Visa kartym bardy. Soň Koreýa daşdyran Master kartym bardy. Soň EMA-da bir kart bardy. Visa kart. Ine Visa kartymyz Master kartymyz bar. Şoň üçin menem pulumyzy çekip aňryk baramyzsoň ulanýas diýdik. Içindäki möçberini aýtmadyk, içinde eger soran ýagdaýynda azyndan bäş ýüz müň dollar bar diýerdik diýip pikir edip otyrdyk, ýöne ony soramadam, Bolýa, hoş geldiňiz diýip, geçirip goýberdi. Ýaňky kartlaryň içinde bolsa, aňry bäri on dollar bardyr, ýagny on dollardan kän däldir içindäki pulumyz, ýöne şeýle bir çykansyz ýagdaýa geldik, şeýdip biz-ä Şeýle diýmeli boldy we şeýdibem geçip gaýtdyk. Ýaňky azap geçen gerekli bolan dokumentimizi ýene bir gezek setirläliň. Birinjisi biletiň, ýagny geliş biletiň. Ikinji yza gaýdyş biletiň. Soňra yza gitjek ýurduňa eger wiza gerek bolsa, wiza gerek däl bolsa hökman däl, yza gitjek ýurduňa wiza gerek bolsa, şol ýurduň wizasy Ondan soňam oteliň bron edilenligi, ýagny otel bolsun, hostel bolsun bron edilenligi. Şul dört zat, ýagny iň esasy getirmeli, ýanyňyza alyp gelmeli dokumentlerden iň esasy zatlar şu dört sany zat. Ýöne bu dört zatdan has kän zat, ýagny medical insurance ýa ýene-ýene eýle-beýle dokumentler alybam gelibem geçip bilmediklerem bar diýä, bulam aklyňyzda bolsun. Ondan soňra ýene özümiz şol dört sany dokumendiň Iki sanjygyny äkelibem geçdik ýagny. Bira gaýdyş bilet, ola görkezmäne geregem ýok, ýöne özüň üçin gerekli. Ýöne geliş bilet, bu Gürjüstana geliş bilet. Ikinjem ýaşajak ýeriň rezerweýşin edilen dokumendi. Soňra wiza bilen yza gaýdyş biletimiz ýokdy. Ýöne onam düşündirdik, ondan soň geçirdiler. Indi gerekli dört dokumendaa bildiňiz. Şondan artykmaç kän dokument gerek däl. Başga daýan dokument däl ýöne iň esasy gerekli özümizde bar bolsa şo zatlaryň bize Gürjüstana girmek üçin has aňsat ýol döretjekdigine ynanýan zatlarymyzdan esasylary birinji sara dil bilmek. Ýani dil bilmek iň esasy zatlardan biri. Dil bilip öz derdiňi düşündirme. Isle iňlisçe isle orsça isle türkçe ýa isle gürjüçe şu Gürjüstandaky şol Migrasiýadaky gerekli dilleriň islendik birinde bir gowja gürläp düşündirip bilmek. Ikinjisem pul. Edil ýaňky aýtşym ýaly, puly bizden görkez diýip soramady, diňe özümizde şunçarak ba, ýöne kartymyzdadam baryp çekip bilýäs diýip aýtdyk. Ondan başga bir näme bolmady, ýöne nähili aýdaýyn indi, puluňyz bolan ýagdaýynda iň esasy zat, Sebäbi yza gaýdanlaram bar ekeni. Şul pul sebäpli, puluň az seň diýip yzyna goýberenlerem bar ekeni. Şoň üçinem bulam bir esasy zatlardan biri. Üçünji zat, indi buny birikisi aýdypdy-da, ine, şular ýaly ýagdaýda has peýdaly bolýar diýip, berk meň pikirim däl, bir-iki sany adamyň pikiri. Şolaryň pikirlerini aýtýan, Bärik geldim diýýär. Geldim. Görýän niýe geçip duran adamlara seretýän soňam özüme seretýän bolýan niýe özüm has sada galýan niýe özüm has aşakda galýan niýe isse geýnişimden tut isse ýanymdaky goşlardan tut isse geýip gelen neme bolýa kepka diýýäsmi kepkadan tut diýe Olaň ýanyna diýýär, men diýýär, bir aýratyn bir adam ýaly duýdum özümi diýýär. Şoň üçin hem iň esasy zatlardan biri geýnişiň we ýanyňa alyp gelýän zatlaryň dostlar. Mysal üçin, geýnişiňi has bir reňkli ýagdaýda geýinseň ýa-da bir täzeräk bir arassa gowy zatlary geýnip, hakykatdan hem özüň turist bolup gelýänligiňi, aýlanmana gelýänligiňi Ynandyrjy şekilde görkezip bilmek. Ýene-de ýanyňa alyp gelýän goşlaň, eger-de ullakan çemedanyň zadyň bar bolsa, sen bir hepde üçin sen şunça goş äkelýäňmi, şunça zat äkelýäňmi diýip bilerler. Şoň üçinem diňeje bir arka asylýan sumka, öňe de bir kiçiräjik telefon zat salynýan kiçiräjik sumka bolsa, şol goşlar bilen gelmek has gowy bolar diýip pikir etýän. Ýene-de geýinýän zadyň isle üýtgeşik geýin, isle üýtgeşik däl geýin, ýöne Bir azajyk bir reňklirak has gowrajyk zatlar geýinmek. Geýinýän zatlaň has sada bolup geýinýän zatlaň seredenlerinden eýýäm seň öz diliň aýtmasa daş keşbiň ine men Gürjüstana gelýän özümem işlemäne gelýän diýen ýalak bolup duran ýaly bolsa gaty kän gowy däl bylam meň öz bärik girip bilmän yzyna giden bir iki sany tanyşlarymdan eşden Gürrüňim we munam aýdyp geçeýin diýdim. Gürjüstana geljek adamlar bar bolsa ýaňky aýdyp geçen dokumentlerime we ýaňky ýanyňdaky bolmaly we özüňi nähili etmeli şolar ýalyrak zatlar bilen taýýarlanyňrak şoňa görä hereket edip gelseňiz meň pikirimçe togsan sekiz prosent eýýäm siz Gürjüstana girdiňiz ýani migrasiýada saklap interwýu alýa meň pikirimçe türkmen pasporty bilen gelseň hökman interwýu alýa şoň üçinem Eger-de şonda gelen wagtyňyz ýaňky zatlara has ýakyn bolsaňyz, menem elbetde ýüz prosent söz berýän diýip bilemok, hiç bir ýüz prosent söz berýän sen şu ýerik geçersiň, girersiň diýýänlere-de kän ynanyp pul berjegem bolmaň. Ýöne togsan sekiz prosent girip bilersiňiz diýip pikir etýän. Sebäbi girenler bar, şeýle zatlar edip eýýäm tejribe geçirenler bar, şonuň üçinem ýaňky zatlara has üns berseňiz gowy bolar. Indi bir-iki sany Adamyň agzyndan eşdişime görä, müň dollar berenlerem bar, müň ýarym dollar berenlerem bar, müň iki ýüz dollar berip, ondan soňam ýene üstüne iki ýüz dollar ber diýip, müň dört ýüz dollar berenlerem bar şu Gürjüstana girmek üçin. Gürjüstana girmek üçin olar ýaly kän pul gerek däl, dostlar. Eger-de gelýän ýeriňiz has ýakyn ýurtlar bolsa, onda-ha hasam onçalap pul bermäne gerek ýok. Men Koreýadan gaýdamda, ýaňy aýdyp berdim, hasaplap berdim, alty ýüz dollara men Gürjüstana geldim. Alty ýüz dollara Gürjüstana geldim. Bolýa, yzy maňa aýdyşyp bilýätdimem, Azerbaýjany aldym deýin, ýüz dollara ýetenok. Men ony has ulaldyp aýtýan, elli dollara ýetmeýän bahalardan Gürjüstan, Gürjüstandan Azerbaýjana gidip bolýar. Ýa eger-de poýez bilen giden ýagdaýynda, eger-de dört adamlyk zatly küpe alsaň-a, on iki dollar, on alty dollar, eger-de ýok, iki adamlyk küpe alsaňam, adam başyna ýigrimi iki dollardan Azerbaýjana gidip bolýar. Çyksa şo ýerde ýenedem bir ýüz dollar çykýar. Şoň üçin ýedi ýüz, sekiz ýüz dollar arkaýyn ýetýär. Özüňiz ýanyňyza alyp gelip bilýäňiz. Ony başga birine berip, başga bir ýerlerine o zatlary aldyrmana gerek ýok. Hä, biram aýtman geçen zatlarymdan biri, ýaňky interwýu alan wagtlarynda eger-de otel bronlaňyz ýa bolmasa wiza ýene-de Biletlaňyzyň booking edilen nemeleri bronlar zatlar bar bolsa şolar öz telefonyňyzyň üstünden edilen bolsa ýa öz telefonyňyzda pdf görnüşleri bar bolsa has peýdaly bolup biler sebäbi ine men şu ýerden bron etdim ine men şu ýerden booking etdim diýip booking nokot kom bolýam trip nokot kom ýa meň öz ulanýanym hytaýdaky çynar programmasy, ýa şo Çynar programmasyny şeýdip çykaryp, ine men şu ýerden bron etdim diýip telefonda çykaryp görkezip bilseň, hasam ynandyryjy bolýar. Bularam aklyňyzda galdyrsaňyz has gowy bolar. Bu wideonam dostlar men şu ýerik gelemden soň köpçüleriň müň ýarym dollar berip, müň dollar berip şu ýere allanyp, ýa bolmasa allanmasadam birazajyk has kän çykdajy edip gelendigini görüp çykarmagy karar edindim. Ýene-de bu ýurda Müň ýarym dollar beribem gelip bilmän yzyna giden ýene-de köpleriň barlygyny bilenligim üçin tanyşlarym barlygy üçin şu wideony çykarmagy karar edindim ýagny bir akyl satmak üçin akyl bermek üçin çykartdymka diýip pikir etmäň birhili nemäme oturmady ýagny näýaly aýdaýyn halamadym ýagny şu herekedi halamadym şoň üçinem şu wideony çykarmagy karar edindim men hemme kompaniýalara ýa hemme Bärik getirýänlere diýip aýdamok bu gürrüňleri. Hakykatdan hem dogry kömekler etýänlerem bardyr. Olara-da janlary sag bolsun näme diýeýin ýöne. Meň aýtmak nemem özümden ýüregimden çykan zat şu ýerik hiç kimi görüp hiç kime haýyş edip birlerine kimdir birlerine haýyş edip gelmäge gerek ýok şony aýtmak isledim. Käbir kişileriň şeýle ýalançydygyny käbir kişileriň şeýle Aldaw ýollary bilen biziň üstümizden pul gazanýanyny halamadygym üçin şu wideony çykardym. Galanlaram öýüňize ojagyňyza saglyk dileýän sagamanjy oturyň belki bu wideo siziň üçin peýdaly bolandyr diýip pikir edýän we birje laýyňyza ýada öz pikirleriňizi goýup biljek ýorumlaryňyzdan